Vatesalonika vo sungula ku avanyisa ka vumbirhi. Na n'wina vamakwerhu, ma swi tiva leswaku ku amukeriwa ka hina eka n'wina a ku hundzukanga swa hava, hambiloko hi rhange hi xanisiwa ni ku rhuketeriwa le Filipiya, hilaha mi swi tivaka hakona. Xikwembu xa hina xi hi nyikile matimba yo mi tivisa evhangeli leyi humaka eka xona, hambileswi lavotala a va ri karhi va lwa na yona. Hikuva ku khongotela ka hina a hi loku humaka eku tixiseni kumbe emiehleketweni yo ka yi nga tenganga, naswona a hi tirhisi mano yo xisa munhu, kambe tanihi leswi Xikwembu xi hi voneke hi ri lava fanelaka ku tamerisiwa ntirho wa evhangeli, a hi vula, ku nga ri ku tsakisa vanhu, kambe ku tsakisa Xikwembu lexi kambelaka timbilu ta hina. Ma swi tiva swinene leswaku a hi ringetanga ni siku ni rin'we ku mi tsakisa kumbe ku mi kanganyisa hi marito, naswona a hi vulavulanga na n'wina hi ku susumetiwa hi makwanga. Xikwembu i mbhoni ya hina. A hi lavanga ku dzunisiwa loku humaka eka vanhu, hambi ku ri eka n'wina. hambi ku ri eka van'wana. Hambileswi a hi ta va hi swi kotile ku mi tikisela hi swikombelo swa hina hi mhaka ya ku va vaapostolo va Kreste, hi hanyile na n'wina hi moya wa musa, ku kotisa manana loyi a hlayisaka swinene vana va yena. Hikokwalaho, hi ku navela ngopfu ku mi komba rirhandzu, hi tilunghiserile ku avelana na n'wina ku nga ri ntsena evhangeli ya Xikwembu, kambe na byona vutomi bya hina hikuva mi hundzukile varhandziwa va hina lavakulu. Vamakwerhu, mi tsundzuka ku tikarhata ka hina entirhweni wa hina. Hi tirhile vusiku ni nhlekani leswaku hi nga tikiseli ni un'we wa n'wina loko hi ri karhi hi mi dyondzisa evhangeli ya Xikwembu. Mi timbhoni ta hina, na xona Xikwembu i mbhoni. Mahanyelo ya hina eka n'wina lava pfumeleke a ma ri lawa yo tenga ni lawa yo lulama, ma nga ri na nandzu. Ma swi tiva leswaku hi hlayisile un'wana ni un'wana wa n'wina tanihi loko tatana a hlayisa vana va yena. Hi mi khongoterile, hi mi tiyisile ni ku mi susumeta leswaku mi hanya hi mukhuva lowu tsakisaka Xikwembu, lexi mi vitanelaka ku averiwa ku fuma ka xona ni ku twala ka xona. Kutani mhaka leyi hi susumetaka ku khensa Xikwembu masiku hinkwawo hi leyi, loko hi mi tisele rito ra Xikwembu, mi ri yingisile ni ku ri amukela, ku nga ri ku kota mahungu yo huma eka vanhu, kambe tanihi mahungu yo huma eka Xikwembu. Hakunene mahungu lama ma huma eka xona, hikuva hi xona xi tirhaka hi matimba exikarhi ka n'wina lava pfumeleke. Loko mi ri n'wina vamakwerhu, mi hlanganile ni miringo leyi nga tshama yi humelela exikarhi ka vanhu va ka Kreste Yesu etikerekeni ta Yudiya. Vayuda va va twisile ku vaviseka loku fanaka ni leswi vanhu va ka n'wina va nga mi endla swona. Vayuda hi vona lava dlayeke Hosi Yesu ni vaprofeta, kutani na hina va hi xanisile, a va tsakisi Xikwembu, naswona va lwa ni vanhu hinkwavo. Va ringetile ni ku hi sivela ku dyondzisa vamatiko emahungu lawa a ma ta va ponisa. Kutani hi mukhuva lowu va kurisile nandzu wa swidyoho swa vona masiku hinkwawo. Kambe sweswi, eku heteleleni, vukarhi bya Xikwembu byi va wele henhla. Loko hi ri hina vamakwerhu, hi kalanile na n'wina nkarhinyana hileswi a hi nga vonani hi mahlo, kambe hi timbilu a hi ri karhi hi vonana. Kutani hi naverile swinene hi ku navela lokukulu ku tlhela hi vonana na n'wina hi mahlo. Hikokwalaho hi naverile ku tlhelela eka n'wina. Mina Pawulo ndzi ringetile swinene ku tlula kan'we, kambe Sathana u hi siverile. Xana hi kwihi ku langutela ka hina ni ku tsaka ka hina? Hi yihi harhi ya ku hlula leyi hi nga ta tidzunisa ha yona emahlweni ka Hosi ya hina Yesu, siku a vuyaka ke? Xana a hi n'wina xana? Hakunene, hi n'wina mi nga ku dzuneka ka hina ni ku tsaka ka hina.